Beata. Robin. Wéini wars du dann fir d'éischt Kéier verléift? Also mäin Iddi vun Léift ass, ech hunn et immens gär, ech liesen an kucken u sech gären Liebesgeschichten, mee et ass ongeféier esou wéi mat Superheldenfilmen, ech hunn et immens gär wann New York vun Aliens zerstéiert gëtt, mee ech wëll jo net onbedéngt dobäi sinn wou New York grad vun Aliens zerstéiert gëtt.

Majo hallo a wëllkomm bei der neier Episod vu Méi wéi Sex. Haut sëtzen ech mat engem Special Guest hei am Studio an zwar dem Beata aus eiser Community. Hallo Beata. Moien. Du soss grad virum Intro. Dass de dech fir Libesgeschichten interesséiers, awer net onbedéngt wëlls dobäi sinn, wëlls d'eis verrode wouriwwer mär haut schwätzen? Libesgeschichten an bësse méi spezifesch Leit déi selwer keng am Liewen hunn. Et gëtt eng Orientatioun, et heescht Aromantismus an dat sinn u sech Leit déi sech net verléiwen. An du identifizéiers dech als aromantesch? Jo. Wëlls de eis vläit e bëssi erklären, wat deen Term bedeit an wat deen Term och fir dech bedeit? Jo, also Aromantismus, dat ass a, keng, Romantik, e, Roma, e, jo, Romantik. D'Definitioun ass, Leit, déi keng romantesch Attraktioun verspieren, also wann s du iergendengem um Strooss gesäis oder soss iergendwou an du bass, wow, dee dote ass flott, ech hätt gär eng Bezéiung mat him. Dat ass eppes, wat mat äis net geschitt. An et ass ganz ähnlech wéi Asexualitéit. Asexualitéit ass, ech wëss, ech hätt gär Sex mat him. Romantesch ass, ech hätt gär eng Bezéiung. A wéi Asexualitéit huet och Aromantismus, Et ass en ganz grouss Begrëff, dat villes ka bedäiten. Et gëtt Läit, déi verliewe sech guer net. Et gëtt Läit, déi sinn demiromantesch, also si verléiwe sech nëmmen a Läit, déi si scho ganz gutt kennen a ganz intensiv Frëndschaft domatter hunn. Et gëtt Läit, déi sinn gréiromantesch, dat ass, wann s du d'meeschte Zäit iwwer keng romantesch Attraktioun verspiers, nëmmen hei an s do. Iergendengem Grond zoufälleg jo. Et gëtt also vill Méiglechkeeten, fir aromantesch ze sinn. Et ass och déi Aromas, déi polst oder net repulst, wéi asexuell Leit sinn entweder sexrepulst oder neutral oder souguer positiv. Et gëtt Leit, déi sinn aromantesch a wëllen guer näischt vun Romantik héieren. Et gëtt Leit, déi sinn aromantesch, mee si hunn u sech Libesgeschichten gären, wann et an engem bestëmmte Kader ass. Dat heescht, hunn aromantesch Leit iwwerhaapt keng Bezéiunge mat anere Leit, keng committed Bezéiungen, déi aner Leit vläicht giffen als romantesch Bezéiungen definéieren? Oder ass dat kompatibel mateneen? Dat ass kompatibel. Dat hänkt absolut vun Persoun of. Also wann s du zefridden bass fir an eng Bezéiung ze sinn mat deem deen verléift an dir ass, dann kanns du dat man. Et ass méiglech, et gëtt eng Saach, dat heescht queerplatonesch Bezéiungen. Dat ass iergendwou zwësche Frëndschaft a romantesch. Et hänkt zimlech staark vun de Persounen an déi Bezéiung of, fir sech ze entscheeden, wat genee an déi Bezéiung dran ass. Also zum Beispill, wann déi eng ganz gären, ech weess net, heiansdo owes rausgeet, fir esou romantesch zesummen ze iessen, kanns du dat man. Wann s du selwer zefridden bass domatter, et ka sinn dass du dat absolut net wëlls, an dann muss een doriwwer schwätzen. Et gëtt och Leit déi wëllen guer keng Bezéiungen. Dat heescht, et ass wéi mat der Aromantik, wéi mat sou ganz ville Saachen, et ass e grousse Sammelbegrëff, an déi individuell Geschichten ënnert deem Präbbeli sinn awer an eng Kéier ganz ënnerscheedlech a ganz individuell. Jo. Wéi hues du dann bemierkt dass de aromantesch bass, a wéini vläit? Ah jo, dat war e bësse méi komplizéiert. Ech hunn de Begrëff Asexualitéit entdeckt, wou ech 18 war. An esoubal ech d'Wuert gesinn hunn, war meng Reaktioun, Oh, dat mécht Sënn. An säitdeem identifizéieren ech mech als asexuell. Mat der Romantik war et e bësse méi komplizéiert. Ech hunn e bësse méi laang missen iwwerleeën, well Ech, ech weess net, also dës Problem ass, ech war nach ni verléift. Ech kann mir net onbedéngt virstellen fir verléift ze sinn, mee par contre hunn ech och eng gutt Virstellungskraaft. Also ech hunn mäi ganzt Liewe laang Bicher gelies, wou d'Leit sech iergendwann verléiwen. Wäert dat iergendwann geschéien? Wéi weess ech sécher, datt et ni wäert geschéien? Keng Anung. Zum Schluss hunn ech mech entscheet, am Moment mécht et Sënn. Well, jo, bis, jo, am Moment mécht et Sënn, wann ech et iergendwa muss änneren, da kann ech ëmmer nach meng Identitéit änneren. Dat war elo aacht Joer hier, jo, aacht Joer hier. Ech hu mech ëmmer nach net verléift, also ech sinn ëmmer nach aarmontesch. Wéi Fills de dech da mat deem Fait, dass de dech nach ni verléift hues, ass dat eppes, wat de der giffs wënschen, dass de dech giffs verléiwen, oder hues de dee Besoin iwwerhaapt net? Nee, net wierklech, nee. Et ass dee beschten, also Problem ass, ech weess jo net, wéi et sech ufillt. An d'Leit kënnen et net wierklech erklären, wéi et sech ufillt, mee dat, wat ech héieren an verstanen hunn, fillt et sech ganz ähnlech un wéi eng autistesch Spezialinteressin, nëmmen et ass net wéi ee Sujet, mee et ass wéi eng Persoun. Firwat wéilt ech sou eppes hunn? Ech. verbréngt een déi ganze Zäit fir iwwer eng Persoun nozedenken. Ech kéint genee esou gutt iwwer Doctor Who nodenken. Du hues de Punkt, verléift sinn. Ech hunn et net immens gär, geschitt mer och net all ze oft, ënnert anerem och well ech et net all ze gär hunn. Ech empfannen et als immens ustrengend, wann och schéin, mee och ustrengend. Also ech verstinn wous de hier kënns. Jo, dat ass nämlech mat Hyperfixatiounen, et ass immens cool fir se ze hunn, mee. Dat wusst ech net. Dat ass en zweeschneidegt Schwäert. Mee op d'mannst, wann ech eng Hyperfixatioun hunn, da schreiwen ech Fanfiction doriwwer oder soss eppes. Ech kucken, ech weess net wéi vill Filmer zum nämmlechte Filmadaptatioun vum Buch. Du hues do eppes dovunner? Dat heescht, du hues och schonn an denger Jugend eventuell gemierkt, datt du eppes ass, mee du konns den Numm, den Term Aromantik nach net drop applizéieren, wann ech dat elo richteg verstan hunn. Nee, well ech war ganz a mäi eegene Welt, sinn ëmmer nach ganz a mäin eege Welt. Sou wann ech zréckkucken, da gouf et Saachen, déi zimlech kloer, okay, dat war Aromantik, mee deemools ass et mir net als komesch virkomm. Wëlls de eis vläicht vun deene Saachen erzielen, wou s de haut sees, datt dat in hindsight eng Expressioun vun denger Aromantik war? D'Thema Léift war eng Thema schonn an der Primärschoul. Ech weess, datt mir de Valentinsdag gefeiert hunn an dat war dann dee Moment, wou s du dech an deng Klass ëmkucks an du Wiesst iergendee Jong raus, deen dir e bësse méi sympathesch ass wéi déi aner Jongen, an da, okay, ech sinn elo an dee verléift. War ech an him verléift? Absolut guer net. Et ass op d'mannst zwee, dräi Mol geschitt, mat verschidde Jongen. Dat war eng Saach. Eng aner Saach war, wou ech eng Jong hat, déi wierklech a mech verléift war. An Ech wosst net, wéi ech domadder soll ëmgoen. Et ass dann e bësse an déi komesch Situatioun rakomm, wou mir e bësse ugefaangen hunn, eppes mateneen ze maachen, mee et huet mech absolut net gefall an ech, jo, et war komesch. Dat éischt Kéier war an d'Primärschoul, dat zweet Kéier, wou ech 19, jo, ech war 19, 20 ongeféier, an Do wosst ech souguer schonn vu menger Sexualitéit an der Aromantismus, mee bon, et war eng blöd Situatioun, mee mir sinn nach Kolleegen. Dat freet mech. Hues du dann Drock verspiert fir dech mussen ze verléiwen, well jiddwereen ronderëm dech erëm vläit Crushes hat, sech an iergend e Jong verkuckt hat an hues du do iergendwéi Drock verspiert, dass du dat och misst oder guer net? Net wierklech. Wéi gesot, ech souz ëmmer zimmlech klass a mäin eege Welt fest. Ech weess nach, am Ufank vum Lycée, war Sixième warscheinlech, hunn ech mat eng Frëndin geschwat, datt, jo et ass komesch, datt ech nach ni verléift war oder esou, an hatt huet gesot, ok, mäi Brudder, deen ass puer Joer méi al wéi ech, war och nach ni verléift. Dann hunn ech u mäi Cousin geduecht, deen och ee puer Joer méi al ass wéi ech, an deen un deem Moment och nach ni verléift war. Uh, ech hu keng Ahnung, wéi et am Moment ass, mee. Uh, an dann hunn ech geduecht, oh, okay, gutt. An dunn hunn ech guer net méi dru geduecht. Ech hat och eng ganz schwiereg Schoulzäit, wou ech uh, eng gou Problemer hat. An wéi gesot, ech sëtzen ganz gären an mäi eeger Kapp fest. Ech krut guer net mol mat, wou déi aner Leit ugefaangen hunn, fir mateneen auszegoen. Absolut guer näischt! Ech hunn alles verpasst. Ech hunn ëmmer ganz gär gelies, ëmmer, dat war ëmmer eng Saach. An déi grousst, also ech hunn e bësse opgehal ze liesen, wou ech esou 16 war. Dat heescht, déi grouss lescht Moment, wou ech wierklech Déi als dee gruselegste Moment vum Liesen erinnereren. Do war ech esou 13, 14 Joer al. An ech hat deemools ganz gäre Fantasy gelies, maan ech ëmmer nach. An Fantasy, dat sinn jo déi schéin grouss déck Bicher. An et gëtt esou cool Saachen dran, et gëtt Draachen an et gëtt Elfen an et gëtt Schwerter an et gëtt Magie an. An an all eenzegt Buch war eng Liebesgeschicht. An et war souer néideg. An ech hunn iergendwann einfach missen akzeptéieren, wann ech lo wëll 500 Säiten iwwer Drachen liesen, da muss ech déi eng Libesgeschicht aushalen. Jo, dann hunn ech e bësse opgehal ze liesen an eréischt ugefaangen d'Tëlee ze kucken. An dann hunn ech den Iddi vun Asexualitéit an Aromantismus entdeckt. An. Deemools war ech och zimmlech alleng. Ech hat d'Schoul ofgebrach an ech war isoléiert doheem. Also e queer Gemeinschaft iwwer den Internet war den eenzeg richteg sozial Kontakt deen ech hat. An ech hunn dann probéiert fir esou vill wéi méiglech doriwwer ze léieren wéi ech konnt. An een vun den Saachen wat dann laanscht kënnt sinn queer Fanfictions. Dat sinn Geschichten déi Leit selwer schreiwen iwwer Existéieren Figuren, déi zum Beispill Avengers, mee jiddereen ass queer. An et ass ganz gären eng romantesch an ganz gären eng Libesgeschicht. An ech hunn se ugefaang ze liesen, well et wéinst déi Queerheet hat ech esou dee Gefill vun eng perséinlech Bezéi-, méi eng perséinlech Bezéiung zu den Persounen. An no enger Zäit hunn ech gemierkt, datt ech, datt et mir u sech gefält, wann d'Libesgeschicht gutt ass. An anzwëschen, wann an Originalmaterial Liebesgeschicht, dass sou laang et engem gutt ass, ech hunn elo lescht Joer den éischten Solo-Buch gelies, et ass sou romantesch, mee et war richteg gutt, et ass absolut iwwerraschend wéi romantesch déi al Superheldengeschichte sinn. Dat heescht du kanns romantesch Geschichten awer genéissen, mee du wëlls dat net fir dech selwer? Jo. U sech ass et net sou komesch, wann een dru denkt, datt mir an Geschichten permanent Saache genéissen, datt mir am reellen Liewen net wëllen. Dat ass een vun den groussen Saachen, firwat Fiktioun esou wichteg ass. Et gëtt Emotiounen, datt mir musse verspieren, mee et wier geféierlech fir et selwer ze man. Kanns elo net ufänken fir selwer um Daach vun héije Gebaier ronderëm ze klammen oder mat engem Bomm duerch Géigend ze lafen. Par contre wanns du am. an ee Filming kucks deen probéiert lo eng Mamm lass ze ginn, dann hues de awer dee ganze Adrenalin deen et soss am reellen Liewen zimlech geféierlech wier. An d'nämmlecht geet fir Romantik. Dat mécht vill Sënn. A wéi ass d'Representatioun vun Aromantik a Medien dann esou insgesamt? Also du schéngs jo e relativ groussen Interêt am Thema Fiktioun ze hunn. Ech weess awer och, dass du e groussen Interêt am Thema Film hues. Gëtt Aromantik do iwwerhaapt representéiert oder guer net? A wéi fills du dech domat, mat där Onsiichtbarkeet vun denger Identitéit? Also, d'Representatiounqualitéit vun Aromantik ass schlecht. Et ass esouguer nach méi schlecht wéi Asexualitéit. Ee vun de Saachen, wat ee mierkt, ass, datt déi zwee dacks zesummegeholl ginn. Du hues eng Persoun, deen ass asexuell, dann gëtt automatesch ugeholl, hien ass och aromantesch. Et ass net d'nämmlecht Saach an et gëtt vill Leit, déi sinn nëmmen ee vun den zwee. Mee et gëtt ganz dacks halt zesummegeholl. Mat asexuelle Leit fänkt et un. Saachen ze kommen, ganz ganz wéineg méi mat aromantesch Manner. Also queer Representatioun am Generellen ass am Filmen méi schlecht wéi am Bicher, well grousse Budget, et ass méi riskant fir queer Leit dra ze sëtzen, Studioen maachen et net. An Bicher fënnt een e bësse méi, mee och Do zimlech wéineg. Et gëtt ee Buch zum Beispill, deen ech doheem hunn, Loveless from Alice Oseman. Dat ass d'Persoun, deen den, deen den Heartstopper geschriwwen huet. Dat ass jo déi ganz beliift Netflix-Serie, déi de Summer erauskomm ass. Ass selwer asexuell an Aromantesch villäicht. An huet och ee Buch iwwer Aromantismus geschriwwen. Ech hunn et nach net gelies, well d'Problem ass, et geet ëm eng Universitéitsstudentin an ech hu Schwieregkeete fir iwwer Jugendlecher an eiser reellen Welt ze liesen. Mee soss ass et éischter nëmmen Leit, déi Frëndschaften hunn, déi Mir dann als Representatioun fir eis selwer huelen. Ech waarden eng Lëscht zesummen stellen vu Geschichten déi gutt Frëndschaften oder net romantesch Beziéungen zwëschen queer Persounen hunn. Dann kann Sexpodcast et publizéieren wann een wëll mee. Ganz gär, mir kënnen dat an eis Shownotes setzen. Mee déi meescht ass Entweder nëmmen Frëndschaften oder et ass nëmmen asexuell oder et ass asexuell an an aromantesch, mee wierklech nëmmen Aromantismus, ganz flott. Wat jo am Fong schued ass a wat och net dozou bäidréit, datt déi Orientéierung an eiser Gesellschaft méi bekannt a méi akzeptéiert gëtt. Wéi reagéiere Leit dann normalerweis, wann s de hinne sees, datt s du aromantesch bass? Wat si sou Virurteeler, mat deenen s de vläit ëmmer erëm konfrontéiert bass? Ech hu ganz wéineg sozial Interaktioun am Allgemengen. Dat heescht och zimmlech wéineg Situatioun, wou ech soll eppes soen. Een ass dat natéierlech, datt een mir net gleeft, Ah jo, mee du, du wells jo elo eng Kéier eng fannen, dat, dat ass ok. An Nee, waarden ech net. An ech weess net, wéi ech dir soll erklären, datt ech et net waarden. An jo, déi aner Leit, déi si Leit, déi sech scho mat queer Gemeinschaften an Identitéiten auskennen. Also fir deene muss een e bësse manner erklären. Um Internet par contra, do gëtt et zimlech interessant Viruerdeeler géint aromantesch Leit oder Meenungen iwwer Aromantismus am Allgemengen, och Asexualitéit, dat, wéi gesot, dat geet ganz gären zesummen. Déi, déi zwee si sech och ähnlech. Mee jo, déi richteg Viruerdeeler, déi kommen iwwer den Internet. Wëlls de eis vläit erzielen, wat déi Viruerdeeler esou sinn? Also wat een zum Beispill ganz gär gesäit, sinn déi ganz grouss Diskussiounen iwwer ween gehéiert elo zum Quergemeinschaft hinzu a ween net. Et gouf dee ganz grousse Discours géint asexuell Leit. Et huet plus ou moins opgehal, entweder well sech d'asexuell Leit méi zeréckgezunn hunn oder. Ech mengen dat meescht hu sech einfach nëmmen an Transphobie verwandelt, dass am Moment éischter trans Leit déi Saachen um Kapp geheit kréien. Jo wann et fir asexuell Leit zielt, dann zielt et och fir äis. Et ass, et gëtt net kloer gesot, et ass éischter déi jo mee déi Erfarunge mat Léift an déi Erfarunge mat an eng Persoun vun nämmlechte Geschlecht an déi Erfarung mat ech weess net wat. Eng aner Saach, wann een iwwer Filmer schwätzt, gëtt et Representatioun oder net? An aus iergendengem Grond schéngen Leit sech elo entscheet ze hunn, et zielt nëmmen, wa sech zwee Leit vun déi gläichnämlecht Geschlecht hunn, kussen. An firwat, dat weess ech net. Well éischtens trans Leit, bisexuell Leit, net-binär Leit, asexuell Leit, aromantesch Leit, Ech géif wahrscheinlech wäile goen. Jo, dann dann natierlech Suergen ëm e dofir. An de Good Omens Fandoms zum Beispill gouf et Good Omens, den Amazon Serie huet mir Gefill ginn, dat war dat eenzegt Kéier a mäi Liewen, datt ech eng Bezéiung gesinn hunn, wou ech Gefill hat, datt ech gären selwer esou een hätt. War et elo eng Frëndschaft, war et elo romantesch? Et ass vage an et ass absichtlech vage. An dann gouf et ee Grupp vu Leit, déi sech doriwwer opgereegt hunn, datt et net kloer sexuell ass. An ech sinn ëmmer nach, dat war 2019, ech sinn ëmmer nach esou krass rosen op déi Leit. Ech mengen, eppes, wat een och oft esou vläicht ze héiere kritt, ass, Du hues einfach just dee Richtegen nach net fonnt. Esou dat kind of patronizing Dénge vu, Waart nach, Kënnchen, dat kënnt nach. Jo. Jo, dat ass, wat ech als éischt gesot hunn, Leit gleewen dir einfach net. Dat ass jo och am Fong en Zeechen dovun, datt mer awer an enger Welt liewen, déi nach relativ normativ mat Virstellunge vu Romantik an och Sexualitéit ëmgeet. Jo, also ech mengen, du schwätz lo iwwer Amateur-Normativitéit. Dat ass amare, léiwen, Normativitéit, Normativitéit. Et ass déi Iddi, datt jiddereen d'nämlech Method huet fir Läit gären ze hunn an halt romantesch. An dat ass nawell nach relativ wäit verbreet. Dat ass absolut wäit verbreet. Et gëtt déi kleng Grupp vu Läit déi sinn asexuell oder aromantesch oder poly an déi hunn déi Astellung net. Also jiddereen plus ou moins jiddereen, och queer Leit, mir hunn elo den Iddi vun all Meedchen well sech iergendwann eng Kéier an ee Jong verléiwen ëmgetosch mat jo heiansdo verléiwe sech Meedercher an aner Meedercher, mee d'Iddi vum Léift ass ëmmer nach do. D'Iddi, datt een Leit anescht kann gären hunn, ass immens seelen. Gëtt och oft nach kinder degradéiert, sou à la dat ass manner wäert wéi déi romantesch Léift. Jo, ma mir sinn jo nëmmen Kollegen. Ma genee dat. Mee firwat menge mir, datt eng gutt Kolleg manner wäert ass wéi eng romantesch Partner, zumol wann et kee laangzäitromantesche Partner ass? Well d'Iddi ass lo, ech hu mech lo verléift, ech sinn lo zwee Wochen mat iergendeen zesummen, dann wäerten ech deem Prioritéit ginn iwwer mäin Kollege mat deen ech schonn säit ech weess net wéi laang kennen. Firwat? An déi aner Saache wat zum Beispill domatter zesummenhänkt, wéi dacks schwätze mir doriwwer wéi schwiereg et ass wann eng Friendship sech ennt, Friendship breakups. Also ech mengen d'meescht Leit an der Gesellschaft hunn iergendeng Kolleg deen si notraueren. well vläicht vun hir liewen, mee ech schwätze ni doriwwer. Jo, dat gëtt esou jiddwereen. Wann iergend eng romantesch Bezéiung zerbrécht, dann ass dat esou den Heartbreak an dat ass esou d'Trauer no frëndschaftleche Break-ups, gëtt net esou vill thematiséiert. Wat ech och do interessant fannen, do komme mer e bëssi an déi Richtung vu wat ass iwwerhaapt romantesch, wat ass iwwerhaapt platonesch, wou verlafen do déi Linnen, wat jo och, also ech fannen et perséinlech ganz schwéier Grad als polyamouréis Persoun, déi relativ relationship anarchist lieft, also ech probéiere fir all meng Relatiounen, meng Hierarchien tëscht deene Relatioune flaach ze halen. An do ass och och oft fir mech deen Dénge vun, Wat ass romantesch? Wat ass platonesch? Wéi stinn ech zu där Persoun? A wéi äussert sech dat bei dir als aromantesch Persoun? Wat consideréiers du als romantesch? Also ech mengen, dat ass esou eng Fro, datt een. spiert, et ass ähnlech wéi Geschlecht, du weess et wann s de eng Fra gesäis. Kanns de definéieren wat eng Fra ass? Net wierklech. Wann s de ufänks mat anere Läit eriwwer ze schwätzen wat eng Fra ass dann nach manner. Ech mengen et ass ähnlech wéi Frëndschaften oder Romantik, wann s du eng gutt Kolleeg hues. dann wees du dat et en gudd Kolleg ass. Mee ech wees lo net wéi een kann erklären wéi een dat wees. An natéierlech wees net emmer jiddereen et. Also esou wéi gesoot, d'Grenzen sin zimlech verschwommen. Ech verstin Romantik net onbedingt. Wéi gesot, déi bescht Definitioun, déi ech dovunner jee konnt kréien, ass, datt et ähnlech ass, wéi wann een eng Spezialinteressie huet, nëmmen net fir ee Sujet, mee fir eng Persoun. Mee dat ass warscheinlech keng gutt Definitioun. De Problem ass, déi aner Leit kënnen Romantik och net onbedéngt definéieren, Dat ass virun allem eng Definitioun, déi fir neurotypesch Mënsche vläit net esou vill Sënn ergëtt wéi fir neurodivers Mënschen. Jo, warscheinlech. Also, d'Saach mat Spezialinteressen ass, dass dee Sujet, dat ass um Kär vum Universum, dat ass dem wichtegste Saach an däi Liewen. Alles hänkt iergendwéi mat ee Sujet zesummen. Wann ech soen alles, alles, ech kann mäi Liewen adeelen, No Spezialinteressen, déi Iech an verschiddenen Phasen hat. Spezialinteressen si jo eppes wat oft der autistescher, net nëmmen, mee oft an gréisstendeels der autistescher Community, dem autistesche Spektrum zougerechent ginn. Mengs de dass et eng Korrelatioun gëtt tëscht neurodiverse Mënschen an Aromantik an Asexualitéit? Also speziell Interessen sinn eng autistesch Saach, et ass Deel vun den Diagnosekriterium. Mir goufen ganz laang dofir pathologiséiert, et ass, ech zitéieren, ongesonden Obsessioun mat ee Sujet. Mä et ass autistesch. Et gëtt aner Leit déi hunn Hyperfixatiounen, mä déi autistesch speziell Interesse ass autistesch. An jo, zu däi Fro. Et gëtt Statistiken, déi soen, datt et eng iwwerduerchschnëttlech grousse Nommer vu queer Leit an den autistesche Gesellschaft gëtt. Ech weess elo net de geneen Nummeren, mee halt asexuell, aromantesch, trans, generell queer, non-binary, gëtt ganz vill autistesch Leit, déi sinn net binär. An ech mengen, e Grond dofir wahrscheinlech ass, datt déi ganzen Norme mat Geschlechterléift, et ass eppes Soziales. Wann s du anescht iwwerlees wéi déi meescht Leit an der Gesellschaft, dann hues du eng Tendenz fir esou sozial Konventiounen ze gesinn an ze iwwerleeën, jo mee Firwat? Dass déi, du muss d'Leit an d'A kucken, wann s du mat hinne schwätzt. Jo, mee firwat? Du muss iergendwann eng Kéier ee schéi, ee gudde Mann fannen a mat him bestuet ginn. Jo, mee firwat? Du bass eng Meedchen, also muss du dech eng bestëmmt Aart a Weis udoen. Jo, mee firwat? Wa mir zum Beispill nach iwwer Representatioun wëlle schwätzen, eng vun den Saachen, wat een ganz, gären gesäit an Filmen ass déi Iddi datt Léift dech iergendwéi méi nobel mécht. Dat ass eppes dat hu mir vum aus dem Mëttelalter well den Kräizzich hunn de Ritteren et aus den arabesch Länner erageholl an doraus ass dann déi Courtly Love, op Lëtzebuergesch Höflich Liebe, ass Höflich Liebe ginn an jo säitdeem ass et Deel vun den Kultur, déi Iddi, dass nëmmen well s du verléift bass, bass du iergendwéi méi nobel a méi wäert an méi, dat war jo Iddi vun höflech Liebe, wou ee verléift ass. De Ritter ass dacks verléift an eng Fra, déi scho bestueden ass. Si kënnen ni wierklech zesumme sinn, mee hien mécht dann déi groussen Heldentaten fir hatt. Wees jo kritt hie e Handduch an fir et op säi Rüstung ze befestegen wann hien an den Tournament geet an dann waert hien extra do kämpfen well hien den Handduch vun säin Geliebte huet an déi Idee ass erhale gebliwwen. An wann een zum Beispill a Filme kuckt dass gesäit een den Idee vun déi Persoun huet kee gär als eng Signifikanz dofir, datt déi Persoun schlecht ass. Déi zwee Saache kommen ganz, ganz gären zesummen. An et ass eppes, wat hautdesdaags ëmmer nach esou ass. An dann gëtt et déi Filmer wéi, jo elo ass den neien Film op Netflix, The School of Good and Evil, baséiert op Bicherserie vun dem nämmlechte Titel. An et ass halt ee gudde Beispill dofir. spillt an enger Märchewelt. An den Iddi, datt Märchen geet et nëmmen ëm die wahre Liebe, gëtt et an die traditionell Märchen net. Dat ass Disney. Par contra huet Disney eng Monopolie am Moment an jiddereen ass mat Disney opgewuess, also huet jiddereen den Iddi Märchen, wahre Liebe, Kuss vum wahre Liebe. An da geet op eemol déi ganze Geschicht drëm, jo, ech muss ee Kuss vu mäi wahre Liebe kréien. An et nervt. Éierlech, wat ech sou gären hätt eng Kéier an esou eng Geschicht, dass, jo, du muss den Kuss vun der wahre Liebe kréien, fir déi, ech weess net wat, Fluch ze briechen oder soss eppes. An dann ass ee Persoun, jo, wäert net geschéien, ech sinn aromantesch. Dat wier cool. Jo, also dat ass jo och am Fong ëmmer nach eng Verfestegung vun deem Ideal vun der romantescher Léift an datt dat esou dat ass, wat am Liewen esou dat Erstrebenswäertesten ass. Also wann een dat, déi romantesch Léift net fënnt am Liewen an dat bis zu sengem Liewensenn huet, datt een éischtgi inkomplett ass. Jo, huet een iergendwéi versaakt. An et ass net nëmme versaakt fir eng glécklech Léift ze liewen, mee Also et ass net nëmmen du bass alleng an onglécklech, du bass béis. Jo, well du hues bestëmmt just kee fonnt, well mat dir iergendeppes net stëmmt. Net nëmmen dat, mee du bass selbstsüchteg. Amplaz vun däi Liewe mat den aneren ze deelen an dofir ze schaffen, wëlls du Nëmmen no dir selwer kucken an amplaz vun jo eng Famill ze hunn, keefs du dir nëmmen selwer schéin Saachen. Wou mer jo och rëm immens an esou patriarchal an heteronormativ Muster erafalen, well Fraen, déi hiert Liewe laang Eleng bleiwen, dass ech ni bestueden a keng Kanner kréien, nach ëmmer vill méi dofir geächt ginn, wéi am Fong Männer, déi sech decidéieren, fir deem Ideal net hannendrun ze rennen. Wann ee wëll aromantesch Läit an der Geschicht fannen, da ass natierlech esou gutt wéi onméiglech. Ech mengen, den Iddi vun Homosexualitéit gëtt et nëmme säit den 19. Joerhonnert. Mee dat Bescht, dat mir hunn, dat si Fraen, déi sech entscheet hunn, fir eleng ze bleiwen. Et gouf an all Kultur iergend eng Institutioun fir Fraen, déi net wëlle bestuet ginn. Et waren de Priestressen vu Vesta an ale Roum, et sinn äis kathoulesch Nonnen, et ass, et gëtt eigentlech an all Gesellschaft iergend eng Grupp vu Fraen, déi net bestuet ass. Freet ee sech wierklech, wéi vill vun hinne waren iergendwéi net hetero? Jo, oder vläit op deem Spektrum, dee mir haut als aromantesch klassifizéieren. Oder vläit wollte se sech och einfach net aus politesche Grënn net engem Mann sou elo ënnerwerfen an engem klassesche mëttelalterleche Bestietnes. An well et einfach immens geféierlech war. Ja. Mir vergiessen ëmmer méi äh, fir e Kand ze gebueren ass immens geféierlech, zumol an eng Gesellschaft, äh, deen net eise medizineschen Kapazitéiten huet. Ja. Du bass an Mëttelalter bestuet ginn, du hues gewosst, datt et eng zimlech gutt Méiglechkeet gëtt, datt du an engem Joer dout bass. Ja. Mee jo, wann ech selwer meng Liewen kéint virstellen an der Geschicht, dann wier ech u sech gären eng kathoulesch Nonn, déi Manuskripten schreift oder illustréiert. Ech mengen ech wier gutt doranner. Entweder dat oder déi komesch al Fra am Duerf. Ech mengen all Gemeinschaft braucht eng komesch al Fra. Duerfhex. Jo, also ech wier eng ganz gutt komesch al Fra am Duerf. Wees jo den do am Land vum Duerf lieft man ja, ja, de huet seg Katz an ja méi Katzen ganz Koop Katzen. Dat ass am Fong e schéint Bild, dat mat der aler Fra um Bord vum Duerf. Ier mer elo géint en Enn kommen, hunn ech nach eng final Fro, Hues de Literatur zum Thema, déi s de eis wëlls un d'Häerz leeën, Filmer oder och wou kann een eventuell méi iwwer d'Thema Aromantik léieren, wann ee vläit mierkt, oh doran kéint ech mech eventuell rëmgesinn? Ech hunn eng Lëscht vu Geschichte mat Läit, also quer Frëndschaften oder aner queer Geschichten, déi net um Romantik als Haaptthema hunn. Et gëtt dacks iergendwelch Romanz dran, mee et gëtt och halt asexuell an aromantesch Persounen an de Geschichten. Dat ass eng Méiglechkeet. Déi aner Méiglechkeet, wat fir mech funktionéiert huet, ass al Detektivgeschichten. Ahh wann s Sherlock Holmes Sherlock Holmes Sherlock Holmes ass esou krass asexuell an aromantesch. An autistesch. Hien ass immens autistesch an ech hunn hien esou krass gär. Also wann s du wierklech net déi modern Adaptatiounen, mee e bësse méi al, ech weess net, 50 oder wat och ëmmer, gëtt eng ganz group Auswiel u Konschtfilmer. Du kanns zum Beispill déi kucken an iwwerleeën, ok, ech ech stelle mir elo vir, dat géif ëm eng ausgesprochen aromatesch Persoun goen, wéi fillen ech mech domatte? Ass eng Méiglechkeet. Jo, soss, ech kann de Making Queer History empfeelen. Si hunn zwar net villes iwwer Aromantismus, si hunn ganz villes iwwer queer Geschicht iwwer ganz Welt, Aromantismus am Spezifischen e bësse manne, mee zum Beispill hunn si eng ganz schéin Artikel iwwer de Golden Orchid Society an ale China. An dat ass ongeféier alles wat ech hunn, well et ass Et ass blöd, déi meescht Saache sinn a mäi eege Kapp. Joren un Erfarung a gelieftem Liewen einfach. Mäin anere Problem ass, ech konsuméieren ganz vill Geschichten, mee ech hunn awer eng ganz begrenzt Genre vun Geschichten, déi ech konsuméieren. Ech hunn, ech brauchen nëmmen nach, datt iergend eng fantastesch Element dran ass, also datt Fantasy oder Science Fiction. An zemol fir queer Minoritéiten ze fannen, ass dat schwiereg. Well déi kommen dann éischter an déi realistesch Saachen vir. Dat stëmmt. Ah, dat ass esou blöd. Näischt géint de Lycéesjongen, well si si wonnerbar an ech si frou, wa si hir schwul Libesgeschichten hunn. Mee ech wëll et net gesinn. Ech si frou, datt ech selwer aus dem Lycée raus sinn. Ech wëll net ufänken, fir Lycéesgeschichten ze kucken. An dann, wa se elo, okay, ech giff.

A mir héieren eis erëm an zwou Wochen. Äddi! Äddi! How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch. How-to, Menstruatiouns-Lifehacks Persounen déi menstruéieren maachen dat am Duerchschnëtt sou 500 mol pro Liewen.

Et gi vill Produiten, wéi Binden, Stoffbinden, Tamponen, Soft-Tamponen, Menstruatiounscups, Ënnerwäsch an esou weider. Si hunn all Pro a Kontrapunkter, wat zum Beispill d'Saugfäegkeet, d'Nohaltegkeet, d'Verfügbarkeet oder och Präis ubelaangt. Ouni elo hei an den Detail ze goen, ass et wichteg ze wëssen, dass et net déi eng Léisung gëtt. Mee oft verännere sech vu Phas zu Phas oder och vun Zyklus zu Zyklus, wat d'Menstruatiounsproduiten ugeet. Oft brauch een och eng Kombinatioun vu verschiddene Produiten, zum Beispill am Ufank vun der Reegelbluddung eppes aneschters wéi bäi Dag 4 oder der zwee gläichzäiteg, wéi eng Bint an en Tampon an dann hëlt een en Tampon raus oder eng Bint an e Kapp, wann ee soss Angscht huet, dass e vläicht iwwer oder ausleeft. Méi zu Menstruatiounsproduiten kënnt der an der Episod Nummer 16 lauschteren, déi heescht Menstruatioun zwee aus der éischter Staffel. Iwwregens war och eis aller aller éischt Podcast Folleg zu Menstruatioun, se heescht Menstruatioun eent. Wat ech elo an dëser Sektioun wëll besonnesch hervirhiewen, sinn net Produiten déi een méi oder manner séier an engem Geschäft kafen oder online bestelle kann. Mee eppes, wat eis ëmmer zur Säit steet, wann et eng Kéier muss séier goen, Toilettepabeier. Aus Toilettepabeier Binde maachen, dat bréngt eis meeschtens kee bäi. Dobei ass dat en immens nëtzlechen a valide Menstruatiounsproduit, net nëmmen, wann et soss keng aner Menstruatiounsproduite gëtt, mee och, wann een zum Beispill zum Schluss vun der Bluddung ass an net méi vill Blutt kënnt. oder och wann een Free Bleeding praktizéiert an wëll op Nummer sécher goen. Free Bleeding ass iwwregens wann een keng Menstruatiounsproduiten benotzt, mee léiert op bewosst a reegelméisseg Aart a Weis Blutt op der Toilette erausfléissen ze loossen. Fir eng Toilettepabeiers-Binn ze maachen, kann een zum Beispill de Pabeier ëm d'Hand wéckelen an sech dann an d'Ënnerbox leeën. Mee do gëtt et vun Persoun zu Persoun och ganz ënnerschiddlech Techniken, déi Leit fir sech entwéckelt hunn. Tausch dech gäre mol bei Geleegenheet mat aneren doriwwer aus. Souvill zum éischte Lifehack. Mee Menstruatioun huet jo nach aner Niewewierkungen wéi nëmme Blutt. A fir déi brauch et och e puer Strategien. Punkt Nummer zwee, Niewewierkungen. Wourobber wierkt sech de Menstruatiounszyklus alles aus? zum Beispill op d'Haut, op d'Stëmmung, op d'Muskelen, op d'Verdauung. An zwar net nëmme wärend ee menstruéiert, mee de ganzen Zyklus iwwer. Dofir ass beim Menstruéieren, oder och virdrun an dono, et vollkommen normal, wann gelegentlech oder reegelméisseg Folgendes passéiert. Krämp, Iwwelzegkeet, Réckwéi, Broschtwéi, Dronkenheet oder Kreeslaf, Kappwéi, schlecht Laun oder Gereiztheet, Trauregkeet, Roserei, kuerzzäiteg Depressioun, keen Honger, vill Honger, Duerchfall, Blähungen, Schweessausbréch, onreng Haut, schwéier Been, geschwollen Hänn oder Been duerch Waasserallagerungen, Middegkeet, Konzentratiounsschwieregkeeten, keng Libido an esou weider. Och Brëscht hunn zum Beispill en eegenen Zyklus, wat vill Leit net wëssen. Dat kënnt der nolauschteren an der Rubrik Eng gutt Fro, Wat ass e Boob Cycle? Punkt Nummer 3, Self-Care Strategien Wat kann een alles maachen? Ech hunn Iech e puer Strategië gesammelt an agedeelt no wat ee fir sech selwer maache kann, wat mat aneren zesummen a wat anerer fir dech. Alleng. Et kann ee sech eng Bettfläch maachen, sech eppes Nices z'iesse gënnen, schlofen, Rou, sech oflenken, zum Beispill mat enger Serie oder engem Film. Et kann een eng Pëll géint Péng huelen. An dat am beschten ab deem Moment wou ee mierkt dass et ufänkt wéi ze doen, well dann ginn d'Krämp u sech net esou staark. Et kann een näischt maachen, To-dos, also Saachen déi een ze dinn huet, ofginn oder verschiben. Et kann een sech mat flauschege Saachen ëmginn oder undoen, duschen, sech akuschelen, liicht Beweegung wéi zum Beispill Yoga oder spadséiere goe

Wat aner Leit fir dech maache kënnen, si Massagen, eppes z'iessen oder ze drénke bréngen, en Orgasmus nolauschteren, kuschelen, Trouscht spenden, bematleeden oder och net bematleeden, opmonteren, en To-Do iwwerhuelen, een a Rou loossen. Zesumme mat anere Persoune kann een schwätzen, säi Wéi deelen, sech e bëssen auskatzen, e Menstruatiounskuch baken, zesumme spadséiere goen, näischt maachen oder Sport maachen, zu haarder Musek ofdanzen oder eventuell Sex hunn. Och Menstruatiounsaktivismus, also zum Beispill zu Besteierung vu Menstruatiounsproduiten oder op soziale Medie wéi Instagram, kann hei hëllefräich sinn. Wichteg ass et op jidde Fall, seng Gefiller erauszeloossen, sech vläit och mol en Dag fräi ze huelen an zouzeloossen, datt et engem net gutt geet, eng Paus ze maachen a Saachen ofzesoen. Douce, also Saachen, déi ee maache sollt, sinn op jidde Fall Téi drénken, wéi zum Beispill Kamill, Ingwer oder Frauenmanteltéi. a liicht Beweegung, am beschte schonn och e puer Deeg bevir d'Menstruatiounsbluddung ufänkt. Don'ts, also Saachen déi een net sollt maachen, ass Kaffi drénken, Alkohol drénken an ze fettegt Iessen, well déi dräi Saachen verengeren d'Bluttgefäässer an dat kann dozou bäidroen, dass den Uterus méi schwéier schaffe muss. Hei nach e puer weider konkret Lifehacks, Bluttflecke sollt een ëmmer méiglechst séier an virun allem wichteg mat kalem Waasser auswäschen, well soss setzen se sech fest. Hëllefräich kann och sinn e Menstruationstracker ze hunn, also eng App wou een sech kann androen wéini ee menstruéiert an vläicht och e puer vun den Niewewierkungen. Sou kann ee sech a säi Kierper besser kenneléieren. och hëllefräich ka sinn ze iwwerleeën, ob een de richtege Menstruatiounsproduit fir dat, wat een grad brauch, benotzt. Zum Beispill sollt een keng weider Péng oder Krämp hunn, wann een eppes aféiert, wéi en Tampon oder Softtampon oder och e Cup. Dann gëtt et e Gerät, dat heescht Livia. Dat hëlleft engem, dass d'Péng manner gëtt. Ech verlinken iech do eppes op der Websäit.

Dat war et. Elo ginn ech Äech nach eng Hausaufgab mat. Wann der Loscht hutt, kënnt der Ären eegenen Toolkit mat Selfcare-Strategien zesummestellen. De Schrëtt Nummer eent ass ze iwwerleeën an opzeschreiwen, Wéi eng Niewewierkunge kennen ech? An de Schrëtt Nummer zwee ass ze iwwerleeën, Wat maachen ech fir mech? Wat kënnen anerer fir mech maachen? Wat kann ech mat aneren zesumme maachen? Do kann een och kreativ ginn. Zum Beispill kann een en Werkzeugkasten zeechnen, wou all d'Strategien drop gemoolt sinn oder duergestallt sinn oder drageschriwwe sinn. Op dësen Toolkit kann een dann zréckgräifen, wann et engem mol net sou gutt geet. An et kann een en natierlech och mat anere Leit deelen. An och wann der net menstruéiert, kënnt der iech iwwerleeën, Wéi kann ech menstruéierend Persounen a mengem Ëmfeld gutt ënnerstëtzen?